Me papa Apostle Doctor Engineer Kwadwo Safo, na wo kɔ baabi a ICGC asɔre no wɔ wɔ Accra Central ha Bobloshi hɔ no a, na me papa wɔ transport company yɛfrɛ no Imperial Express sɛ wo kae? Imperial Express yɛ me papa deɛ, ɛkɔ Sirem, ɛkɔ Benin, ɛkɔ Togo, ɛkɔ Takoradi, he na ɛnkɔ? Kwame, Da koro anɔpa yɛsɔree yɛ a bulldozers ne nneɛma si hɔ bu ɛyɛ transport yard yɛ gu hɔ bu gu yɛ me frɛɛ yɛ a regional minister ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ order from above yɛasɛe me papa adwuma w'aban wɔ soɔ m'aban wɔ so yɛagu me papa adwuma yɛabubu no yɛamfa paper baako po ma yɛ notice po ne yɛnsesa yɛ nneɛma. Business men a he na yɛ nneɛma sei hyehyɛ wɔn mu a Saa berɛ wɔntumi hwan na nka? ɛyɛ hwan na ɛyɛ regional minister? Mese Henry Quartey, Honourable Henry Quartey, mensuro. Me frɛɛ no, ɔka kyerɛɛ me sɛ yɛ order from above. Yɛbubu me papa adwuma. Saa buses korɔ no ara ne yɛde ne yɛde sesa voters. Twenty twelve yɛsesaa voters from other regions bɛyɛɛ adwuma ɛno ara na papa no de ayɛ adwuma de ahwɛ me firi mmɔfra na wonim kwamie mhm. wohu sɛ papa ne mma dɔɔso wonim saa asase no ɛyɛ aban asase nti na wɔde afiri yɛn asɛ yɛtua rent mhm. wonim nipa a wɔde firi yɛn mhm. honorable nilante vanderpoy wow mmerɛ tenten no mu ɔsɛ ɔno nso ɔyɛ papa ba yes Nti da asase no papa nkaa sɛ mo ntɔn mma no ɛna ɔnkaa sɛ yɛ wɔ tua ne sika a mo se mo de arɛnte because na ɛyɛ Ghana sports council foɔ deɛ ɔmo nni dwuma bi a ɔmo de di nti ɔmo de arɛnte na ɛnye yɛn nkoa nso na ne ɛwɔ so yɛ bu gu yɛ one day sɛ order from above hwan na wɔ above hɔ nom no nti Kwame ei ma yɛ yɛ nunu yɛ ho ne yɛ nsere. Na nkurɔfoɔ yawdie wɔ wɔn mu. Nkurɔfoɔ de wɔn ani too yɛ so. Ɛduruu baabi, asɔfoɔ akɛseɛ bɔɔ mpaeɛ gyinaa yɛn akyi nyinaa, yɛpaw wɔn nyina ara. Na ɛ, tumi no a yɛrepɛ no, na ɛnyɛ honhom mu ko. Na wo prayer warriors ne abandon in the middle of the road a, enti mesrɛ no, Professor Mike Oquaye, mebu no paa. Mebu no! Enti ɛka ho bi na ebia mo asafofoɔ no a wɔn wɔ ayi no, wɔn anto wɔn Kwame, sɛ woyɛɛ no wode me baa dɔme kɔ abɛnya ma me zero in ɛmbra dɔme kɔ abɛnya ne nyinaa ka ho mhm.
ɛka ho daabi o na hwɛ nkurɔfoɔ a wo papa ɛhwɛ wɔ mo nwisia nyanka mpempem edu ɔni bie papa ne yɛgu n'adwuma nti wo papa ɛna W'asɔre sɔfoɔ ɛna me papa no mo fa no sɛ ɔyɛ sɔfoɔ kɛkɛ ɛbɛha yɛyɛ o nkurɔfoɔ hu ne sɛ ɔyɛ ɔmo kyɛ sɛ ɔmo biribia ɔmo wiase yɛ yɛsom no Christ asafofoɔ yɛsom no na mo anfa